Alô, alô, alô, boa tarde, boas horas para tudo que vão coladeira burro na cara, não espera, mas tudo alguém está direito, mas tudo alguém está na paz de Deus, é aquele lá que não meste, para não meste paz, carinho, amor, sossego na coração de tudo alguém, mas que lá ninguém meste. Mozinho, nem mara ele assim, não se te nata, papia custa, ou crê, ou que crê, a mim que se lima nome de ninguém, mas nata espera, tique que ele alguém ali, chega nele, pa nu pâpia di ómi pa ómi, di mudjer pa mudjer. Ma N ka ten medu di nhos, ami mórti é sertu, nha karni nhos ka ta kume. Mas, ki parinha ki minta ku Fernandi, nhos nhos ka parinha. Si nhos krê manda na ómi, nhos krê ti ómi, nhos ba kunpra, nhos ba panha la simiteru, la infernu. N ta fla nhos, dja, ami N tene próva di tudu kel ki N ta pâpia ku bo, mésmu ku N ta pâpia ku bu família. Dja N ka ten tudu próva ki N sabe ma é bon? N ten serteza absulutu. N ka ta spera pa da-l pa txiga. Mami, kel-li N ka ta spera pa txiga, nau. N ta bai ti N txiga pa N ba di irmons Carol. Opa, mi N ka ten medu. Ai, N ka fase kel-li. Ô, ka agora nhos nhos mata-l. Ma mata nhos ka ta mata, nau. Nhos ka ta mata-l. Mosinhu, N ben diskubri Dipos ki N fase kel video li, ki N odja ma diabu sta. Ave Maria! Ami ki parinha ki minta ku Fernando ki dan vida ku saudi a Dios. Mas ami nun kabuverdiano ninhun, ninhun ku Dios, ninhun ka ta tra nha vida si. Ki ta tra, ki ta mata nha Dios. Mosinhu, omi, nhos toma grandi kuidadu ku kapiton, pamodi otu kapiton e diabu ki N sa ta subi da del. Nhos oia monti omi ki ia matadu, un monti ki ia dizanima ia mori traves di kapiton. Nhos branda nhos kadera, nhos kumpra nhos kusa di plasti, nhos larga restu diabus da mo. Mosinhu, ten mudjer bon, ten mudjer dretu, N ka ta fla ma ka ten, ma ten mudjer ki é mas pior ki xuxu, mas pior ki fakada na piskos, mas pior ki un tiru. Má pior ku ten un mês sen kume. Ten algen ki avê bu ta konxe-l, bu ta fla-nho, Des kuzê ki bo faze eradu ku konxe kel algen. Algen ta konxe-u ómi interu. Través di bu, di bu tonton, el ta krê, el ta krê kaba ku bo. Pamodi? Pamodi gó ami N ka sta obrigadu sta ku ningen. Mosinhu é tristi. Pamodi? Bu ka konta-m ka si é tristi pa un fotu di un algen ki é ka bo ki pari. Mosinhu, pa N fla-i un kusa, kuipadu ta ben nos omi ki nu ba ta da kobu sima xuxu. Nos nu da, nu da ku aera faci, nu kaba, nu sa di la nos kasa. Kes kusa di toma. di di di di toma kes guiski di di ki sa ta bendedu li bu ta toma un ta da ku kadera mo xuxu ka ta ka mi ni sta pensa mo ten amor pa es es ta dodu es ta ko mo si sadu makaku bedju primeru maka makaku bedju mi te fotu na guiné te na santomé te na na moçambique te na se rakel kadera Ten na paredi di Fransa mal di kantu, kel li omi mim mandadu propi. Pamodi gosi sta un munti mestri ki sta ki sta dintu Fransa, Purtugal, es sta senpri es ta mandau mensaji. Mim a ta spera ti ki kai na pontu pa n pui tudu ke konbersa ma di. Ami n ka gosta di pui, ma n ta pui. E bu propi, bu família, ki nos kiri juntu ki dan tudu kusa, ma si alves ten kusa ku ta da konta bu ta spanta, fla, Pol, argen. ta fla ma mi si nka nka ta ka sta ku mi ki bo bu ka pari bu ka dan kumida pamodi un monti mudjer si kres deta ku omi ma es kres ustenta omi nhos ka sta ma dinheru ta kaba nhos ka sta ma nos ka oferta ma nos ten rasa pobri ma no dinheru ta kaba faxi sima fri da kadiera ka tra pa xinta nhos ka da konta na nprastas nta ka tudu mudjer ki nka ta koba nka ta koba kes ki meresi mosinhu bu ta atxa un algen un omi ke makunberu la di fransa dos Manda nha foto ki argen leba nha foto ki é pa pun pa nka intesa mas. Ah diabo, bu tem coraju. Ei bo ki pari un. Nha tonton é di bo. Ami nton amor, amor gosta nton é na casa diabo ki nha sa ta atxa. Mosinho kel argen li mesti paradu. É ka so un nau. Nhos ta brinka ku povo. Nhos ta brinka, nhos pensa ma Deus ka tem. Nhos pensa ma dja nhos dja nhos kridita na tantu na xuxu ki nhos bira afinal ta kanbra nhos e ku dor di bariga e ku merda e ku nhos ta mata nhos kabesa inda nhos ta nho li nhos ta panha nhos kabesa nhos ta inforka ku nhos ku nhos dia ki dios ta kansa ku nhos ki nhos ta bai pa nho baba da algin atrazu pamo mi ki pai ki pai ki parinu nos omi e dios e e nos mai ku no pai ku dios ki punu na mundu anos pa nu sta ku nhos e pa nu pa nhu danu amor ku karinhu e ka pa fika ta korda pa ka sa korda Ou pode dan kaisa ku kamisa ku sapati? Nau, kaisa ku kamisa ku sapati é permanenti. Ami ta da, N ta toma. N ka ta ta ku bo. N ta pidi nhos tudu, N ta toma. Má nhos kria burgonha tanbe. Ami gósi pa frenti, nha pitada di plásti. Verdadi pa fla, ninguén ka ta da más. N ka sa ta dia pamodi kes dia ki minis Satanás ki sta riba mundu pamodi yo li. Mosinha, N ta konta-u verdadi, N txora oxi pamodi N oja mensaji ki N ka kridita. N oja mensaji ki mandadu. Mosinha, ten kusa ki bu ta oja, ten mensaji di vos ki bo bu ta oja, bu ta obi, ta pâpia, bu ta ri ku mi. Kel-la é stâpia ka ta falta más. N ta pui ka ta intesa pa ningen, sô pa mi. Fase pa mata-m! Si bu si diabu ten di verdadi fasi un mantan pa N sa ma diabu e mas forti ki Deus. Ami N ka sta obrigadu gosta di bo, mi N ka sta obrigadu fika ku bo si N ka ten amor pa bo. Nhos dizinfeta purmeru, nhos kuidadu, nhos ka nhos pensa nhos nhos anta kridita tantu na odimoni ki nen nhos fidju nhos ta pidi te praga ki nen tempu nhos fidju nhos ka teni ki nen tempu utoi algin ku vida sabi ta pega si vida ta distrui traves di obu ki ka di bo. Bo bilhoti ka di bo. Bo ka sta ma obu ka di bo. Bo bu nasi ku krika. Bu ka nasi ku obu na kadera. Aba go pa ke su kre obu tantu si ba kumpra na loja. Un dia tristi un mudjer ta manda si familia mensaji ma el ma kel la ma kel la me so me ta pui ka ta intesa mi kre pa fasi pa mi pa ka intesa mas. Pa n sa ma juju ten di verdadi. Por ami nha obu ki dan e di osku nha mai ku nha pai. Nton abo ka ten bu kapiton. Ta manchi da kapiton pa tudo kon kladera go kre kes tola was ko pa pa pega. Não, bu tem que bu tem que ta larga aquele pa fica com mim. O não aquele lá cabale. Apoio com você. Satanás cordeira de merda. Ainda cabe por isso que tá falando des a vez tá punho com alguém que a vez traga na pé a cabeça para mata. Mas a mim não. A mim trechinho estava tinha mata a cabeça. A mim, a mim naquele curso ali, ó, nunca tem medo por na Facebook. Aquele nunca tem. A mim mestre mais teu. Mi mesti mas txeu pamodi Satanás ô dimóni ka é manda na nha fanadu. Enton é pa N rinka pa N da nhos pa nha ba ku el. É pa N rinka nha ku nha ou pa N da nhos. Puta ki pari ka nha txoman. Mosinhu kusa más tris ki ten na mundu. Mosinhu amor ten. Ami N sta obrigadu sta ku bo. Má é ka un algen ki es sta pâpia, nau. Monsinhor, ami N ten amigu. Nhos ka sabe, nhos ka sabe un kuza. Monsinhor, algen ki más bu ta atxa ma é algen, kel-la ki é Diabu ki sta bu tras. Monsinhor ta man, ta manda mensaji di vós, bu ta obi, ta manda mensaji ki manda mestri pa bo, ma kel-la bu ten ku ta pega. Ami, ami ka ten mudjer na mundu ki ta pega-m. Ka ten na mundu ku mudjer ki ta pa pasa ku el forsa. Ami kada bes ki nho fase N ka ta ka ta intesa. Nhos kre pa N fla nho verdadi? N ka ta intesa mas pa nhos. Pa nhos e diabus o dimoni argen ku ka ta imajina. Mosinha ten mensaji ki algen ta mandau pamodi es e tontola ki pamodi tudu algen ten si mior amiga. Nhos kontrola é midjor amiga ka ten midjor amiga é é fundinhu di bu trus ô fundinhu di bu kasinha ki ta txerol na kabésa su ka laba su ka tra bikadera amigu ka ten ta manda mensajen brrr amiga ku amiga ka ta fila mas ten ken mensajen ki bu ta obi pamodi bu sinti ten algen pamodi ki nhos ta dexau konxe kel algen pamodi ku ta pasa nhos ka ta leba tende un bes ku ta pasa na kaminhu bu ta oja algen na kaminhu bu ta fla oxi nha odja kel algen la n ka sta kuzê ki ta pasa ku mi ô ku ta mori un bes. Argen go ki pariu go e bu mai ku bu pai ki ta dau amor pa argen e Dios. Go si amor e paba kumpra na kasa diau ta fla mi e ten serteza ma minti ki ta fika kul. Dios e grandi ka labanta mas nen ka ta labanta mas propi. Dinhozi abuzu argen dja fronta ku si propi kadiera. Argen dja fronta ku si propi si kabesa. Mozinhu kusé ke ta pasa na mundu? Kel algen li sika dadu stopi. Ai N ka dau stopi bu matan. Ma matan bu ta matan so ku boka purke bu xuxu ka ta matan inda. Ke bu kes burru di moni ku ten asin djo kori mundu interu ka txigau. Djo kori djo kori na bera bola ti bu farta ka txigau. Ago bu fla nau ma mi ma mi ma N ten Ma, ma si N ka fika bo, N ka ta N pensa más. N pensa ma N ta moreba. Abo nhos krê nha obu di turma, mosinhu, fasedu obu di praxe ta bendedu korenta eru, obu ki ten sikrê sinkuenta metru. Nha bai kunpra, kunpra, pui na kasa, bu tranka-l na kadera sima diabu, su krê tantu omi, su krê tantu omi si bu fase kel-la, nhos dexa algen ta vive si vida, algen ta vive si vida, mi N ta, nen ka sta na nhos praia, nen ka, N ka ta krê obi di oja nhos. Ma ten kusa ki bu ta obi algen ta manda-u, mosinhu, nho.

Ki dja mata kabesa otra vez di kes diabus li pamodi es e ka sabi perde mon si na kes mundu li e avês da avês ka da bu ten ki sabi ganha bu ten ki sabi perde no nu nhun nu ka sta obrigadu sta ku ningen si nu ka ten amor pa kunpanheru no nu abo dadi ki bu nase ti ku ata more bu ka atxa omi gosi ku ke ku ke atxa ki un pedadi di koitadu li si ke ta tenta djuda si familia pa bu tenta dja e poli e fotu da pa tudu kau. Mon ten fé ma Deus ta da odi bo ben dadu. Ma Deus ta trau tudu santu dia ku ka ta oia. Pa un nada ka ta da sertu. Nada ka ta da sertu, bu ka ta ntende? Nada ka ta da sertu. Dexa vida di algen en pas. Amor e ka, amor e ka, amor, ano nu ka nase na kasa di diabu. Amor e ka kusa ki ta kompradu na loja, nu dexa tolisa. Nhos pensa ma amor e ka sa korda fasi ramedi, da padodu, pu karni tragadu na katota, fasi keli, nhos da nhu pudon, pu na kaiera pa da, pa, pa, pa fla ma ta pega omi? Pa fla ma ta pega omi? Pa fla ma pa fla ma ta ma ta pega omi si bu ka da e amor bu ka da e karinhu bu ka ta pega omi no nhos pensa ma kes tolisa ki nhos sta nel ansin ta ku kolega ka nhos e ton tole kusa di kila ki ta fasedu fasedu bo so ta manda na nha midjor amiga ta manda video ta fla kela ta djobi foto di otu mudjer ki ta sa ku el ta manxi ta koba ta koba ta koba ki bo ten mas di 10 omi Koitadu na si kantu ki nen ka ta mexeu, nen ka ta lenbra di bo, nen ka siti bo, tambi nhos ta manxi, kóre na kasa kórdna, fla, Nau, e kel omi la ka sta li fla ramédi pa kel-la, ta tornaba pa li. Kel mésmu omi ta txoma-m, ta torna fla-m, Mi na ben fase ramédi pa se, kórdna. Kila ki la irta. Nhos ka ten noson di undi ki nhos sa ta pira nhos kabésa, nhos entera. Nhos ka sabe ti undi ki nhos sa ta anda pa tras sima ku tume ben. Nhos tenta ki dexa vida di algen en pas. Anos, un mai ta pari un fidju, ta sufri, obi otu ta móre un bês. ta da kumida pa bu na skola pa iduka pa mbarka pa ben pa fidju diabus pa pega pa pensa ma es si figera diskansu ma es ses propriedadi nhos pensa ma dios ka ta kansa ku nhos un dia karu ta mata nhon na strada pabia nhos kre mata fidju di algin nhos kre nhos kre mata un algin ki kre djuda si fidjus pa djuda si mai nhos a nhos ka ta pensa na nhos kabesa pa nhos pa nhos sabe di nhos ratxel kadera a nhos nhos nhos vida e so omi.

Ten goba é difísil Bu ta é un cabo-verdiano pa sta amigu So so ka da sertu Nho ka sta nho ka sta So ka da sertu mas Ta pu tudu kusa ka gosta Tudu algen ta manda mensaji So mensaji ta kai na tilifoni Hu si So mensaji ta kai na tilifoni So mensaji ta kai na tilifoni Abi bu ta obi kusa ki ta dau te burgonha Ta ta bal por ke mensaji di trangana N ta e manda nha mai Kuse ki nha mai puntandu iradu na nha kadera Ki mi nen dinheru N ka ta da nhos. Nha N ka ta inza obi txeu dimás pamó mi ten bu N ten poku Kes poku óra ki N ta rgita ti ku nha Deus agu na kabésa Pa nhos ta panha-m é fotu pa tudu kuma un kuladera É un tolisa ku mérda ami tudu bes ki nhos fase Ka ta interesa más N ta pidi nhos anta nhos anta amadu tudu santu santu Ki kel mudjer ki ta ba fase ramedi pa ómi Pa ómi pa ómi fika ku sa forsa pa larga si mudjer ô pa larga si família Pa fika ku es pamó si es ka tota é midjór ki N laba nhos ta laba dretu Un restu ten un txeru ka tra pasta. Nga ta fla, Nho dikulpa, nga ta koba mudjer la, nga ta koba kel algen ki fase. Na ves di bu pensa, ba ba tra penteju, ba tra kes merda la nho dentu po po dikuida, po da omi txeru sabi. Bu ta ben ku kadiera tudu mariadu, ta korta la di kasa, mesta ta po agu di merda na kadiera, ta bu na kadiera ku agu ta da un pa utru, e un txeru ki ta ben ka ta dexadu ka tra mas. Omi ta disgosta di bo. Anhos di nho sa ta ba kasa di distrui nho vida. Bo ta ntende? Gosi pa frenti, mosinhu, modés di seu. N resebe mensaji bunitu, sabe ki ma kusa ki más N kre. Ma tanbe mo sinhu, ami N mandadu fotu, ami kusa di fotu si N ka ta kridita. Ma kantu ki mensa mensaji ku obi vos di kel algen ki aki ta sta dentru ku bo, bu ta pensa un santu, bu ta pensa un algen dretu, un algen ki ta kre obi dretu. Ku ta obi un konbérsu, alen di el pujil ki ka un ami ki sta ku mi, el ta pujil ki algen ki ka ten nada ver ku el. N ba ta pensa, Será ki Deus gosta di mi? Será ki mi N fasi algun kusa di eradu ki N ta resebe isu? Kulpadu é nha obu. Si é nha obu, N ta pega-l, N ta sapa-l. Algen ki ta sa-ta pâpia ku bo di un kusa, mo sin, mo sin, nhos kuidadu ku palavra, nhos kuidadu ku palavra, mo sin, nhos kuidadu ku palavra. Diabus, pamodi ten un algen ta. Eeii, Satanás ki sta la, o dimoniu. Pora nho Deus si nho é poderozu nho kes genti ki di mata ki kaba ku vida di di kada un di vida di fidju parida ki ta ka tika ti ku si fidju ta pui na mundu través di obu ki el ta bendidu baratu na loja pa nho ben tenta ben kaba ku un algen pamodi ma ka podi kumi ningen ki fanadu di meu paxénxa na mundu mo si inda fladu ma ten mas kusa ma mi n ta fla un kusa. Ami N sta disididu. Kusa di kel-li, N ka ta guarda ningen segredu. Pamodi el é algen ki más N ta fla nau. Nau, é bon algen. Nau, tê otu pâpia ku nau. Nau, kel-la, kredu, kel-la ta ngana-u ku kaixa, kamisa ku sapati, é ku dinherinhu, é ku kel-li, é ku kel-la. A nosu kafena tanbê nu ten, nu ka ten djikadera ku sel. Algen asi tanbê gosi, di gosi pa frenti. Mi, ami N ka ten djikadera. Ningen ka meste da-m nada, ningen.

Nau, dja N ba Guiné ka fila Nau nau nau Gosi N ta ba Senegal ka fila Nau gosi N atxa na tele li N ta li N ta pui Kela ti kada vez N ta intesa mas txeu N ta N ta tesu li nsin Ami N ta kre pa nhos mata pa N sabeba ma nhos ki nhos ki é mundon na mundu Través di nha obu ki é Deus ki dan nha obu Ami nton ami N ka ta manda na nha obu nton Ami nha obu nton é é é sta na benda. Es ta na benda. E ami ke ki nho da nhos ki den? Ami nka luta ku ningen inton. Nho n da nhos obu, nho dan dinheru, nho dan kel-li, nho dan kel-la. Kdá ku mi? Mi nho obu ten valor. Si nho ka da nhos katotu valor, nho ki sabe. Di meu ten valor. E ten ta kontinua ta ten. E kel-li nho ka ten nada fasi ku el. Nada. Mo si nho gosta di sen. Na mundu li, nhos toma kuidadu ku monti kusa ki nhos ta fasi. Nhos presta atenson na monti kusa ki nhos ta fasi. Bon, i gosi, aka u ta fasi un kusa ku sabe ma e negativu. sabi ku ken ku ta papia pamodi manhan nu ka ta fila manhan nu ka ta fila nu ta diskubri kaba gosi tudu algen senpri ten dos amigu ta ten un ki ten más siumis ki kel otu pamodi un é más bunitu ô kel otu é más bazoba ô kel otu ten más sorti é kela ki ta bai ta da un kazu

e ku kusa falsu bu pode fase facebook falsu o kusa falsu bu manda mensaji nau n obi vos di ke jinti ke kes kes ke kes mudjer ki ta fla ke fasi satanás di merda kes ku ta nhenhenhê kes ki ta nta igreja segunda fera ami n ka ten sorti o ten sorti pa bu ka ta mata kabesa bu bai infernu pamodi bu ka ta bai infernu bu dexa vida di algen en pas Pora! Mo paxénxa na mundu, mi N ta krê un dia di kel maldadi ki nhos ta fase, pa Deus ka pui nhos, pa nhos móre nhos sô, pa nhos rebenta, pa nhos dexa vida di algen en pas. Pamodi, mosinhu, pa algen sta ku bo, el pe gosta di bo. Pa algen sta ku bo, el ka kai si kumesa ku sapatu di bo di algen, nau. Pa algen gosta di bo, el ka poi a kasa meste, nau. Pa algen gosta di bo, el ka poi kel ki. Nau! Na óra ku ta korda pa kasa meste, ba dizinfeta, ba dizinfeta, otra penteja, bu linpa kes. Ami ka ten ténpu ta. Ami N ta pâpia. Min ka meste nhos más Ka tudu, ka tudu, meste, meste sin N au komóda si móla pa pa mata kes diabus Mon sin N ta spera mensaji ben di txeu N ta pui moku Ai N ka pui go N móre ma N ta móre ki ta fika la Nha facebook ningen ka ta mexe Ta fika la, ta fika la, ta fika li N ta pui na youtube N ta pui na youtube Pamodi kel-li go, kel-li go ba dimás Algen ki má bu ta fla nau Kel-li. Uns manban te manbas ta amigu li ki sta ku diabu dintu kasa ka dadu konta. Hee, mosinhu, omi mas spertu ki mi ka ten. Ami n gosta di ngana mudjer, ma pa da N pitadu. N ka misti mudjer pa da-m nada no. Es ta da-m pamodi so da-s bon obada, es ta da-u dinheru. Pamodi munti mudjeris su ka da-s obi ben dadu, so da-s obi ben dadu ki so riba es da-s, es ta ba-s odi kaxa di marka, mista di marka. Txi, txi lugar nu ta toma. Ma mosinhu, no nu kori di txeu kapiton. Pamo txeu kapiton nhu ka leba ma un bes la kau vêl ta fla-nu ma ta nha ma xuxu ma tenha ku ta munka bu ten ka riba feru ami nka riba feru más di un mosinhu gosi dja rapara kes mudjeris ki ta kondena kel ki atxau koi ta kondena kel ki bo bu gosta más ta kondena kel ki ka ten nada ver mata ka ta mata nau kes genti ki ten korason mau sima ki ki es diabu ja sabi ma es é un dimoni ki sta la diabu ja ta dexa la un algen ku ta tene kusa pa fasi ka ta ba fera ka ta da un kau mas Tra, só, só Áfrika de kusa de mestre, é, é pa li pa lá, é gosi de nha foto. Nha foto ben, ke tra foto ke manda, é fla, yo li, nha atxa pilon de mestre, ke li pa mi, hehe, pa pega de ke jetu, pa pega de ke jetu, só si nhu Santa Amaro ka ten, só si nha Santa Katarina ka ten, só si Diós ka ten. Ke igual ka ten. Nha nha fati nha fati ke li si more ka nhos ki mata no si e morti ki mata no. Mande pode sabe tra foto mande fla ja mande omi pa mara ku nha nome Nelson Jair Monteiro Sancho Sancho Santos nha pai nha ba fla si ba mata nha pai nha pai nta kre na kaminho pa karu pludi ku nhos na majada nta kre tudu kel algin ki ta fasi majada dian pa e ba na kaminho pa Dios matas ami nau pa ka mata no. pa pudi un manera ki el ta fika ku skola. Ten algen ki N konxe la Kabu Verdi, e fase algen maldadi e fika merda pa oji. E kila ki N ta pidi tudu kila algen ki ta fase algen merda, mesmu mi, si N bai, N ba pa fase-u merda, pa N pa rabenta-m tanbe. Pamodi mi N ka pui na mundu, ami N ka sta obrigadu bu ka sta bu sta ku mi. Mi N ka. Mosinhu alen di alen di sta fase, i atxa ma kel omi é ton bon dimás ki omi fla, Nau, ma kel-li, kel-la ka ta muka ninguém mas ka ta da ninguém ku zé ka diabu ah so mara zé ka diabu di meu nase na kiminta ku fernandi ami ya gosi ya zé ka diabu ya ta leba pa kasa mestre pa nka intesa pa es pa pa kel otu ki wanca gol pa nka tesa pa kin ki nta ama Pa N ka testa pa algen ki N pode ben gosta dipôs. Pamodi bo é fika na diskansu. Satanás kanba na infiernu. N ta krê pô-u kanba na mar, pa kanba pa ku di infiernu, pa ba pa mar di kaiata, pa ba pa Satanás. Tudu kes algen ki ka ta pega ómi, ta fase pa pa Nhos Deus da kastigu. Nhos Deus, Sinhor, N ta pidi Nhos, Nhos sabe ma mi N ten fé, Nhos sabe ma mi N pidi la di Kau Verdi. Ka praga-nu kes algen ki ka ta pega fidju di algen pa pusta ku el forsa. Mostra-s ma es é ka ta manda. Mostra-s ma amor ten, ma Deus é sagradu. Ami, ami, ami, ami si N ka toma ajuda di gósi pa frenti, justa toma. Nhos tinha un stâpua e nhos klefanadu. Mosi ta manda mensaji ta tra fotu ta manda pa algen mina ke gosta de viaji kela kela ini mesmo ami nem ka ta lembra si bo ta existe mas entende ami nem ka sabi si bo é ser humano nhos ka sabi ma vez ta tem ami tem algen ki nhos ta namora ku el ki nhos encontra ku el ki nem ka sabi si nhos ta namora ku el Pa ba pa mar di kaiet, mar di infernu. Nau, pa ba kai na kel vugon di fogu ki sta la. Mosinhu, ten kusa ki é dimás. Ten kusa ku ta fladu N ka ta kridita. Nha nudja, ki algen ta fla-m, N ta fla-m, N ka kre, N ka kre pâpia. Nau, el sta na se vida, mi sta na nha vida i kusa ia pasa. Mosinhu, kantu ki ben mensaji bu ta obi, ora bu ta obi a dia. Ben mensaji di vos. Kes algen ki ta fla, Nhê, ami N ta faze tudu kuza, abo N, ami N ta fla si é ómi di verdadi. Ami, ami nton, ami é ka ómi di verdadi? Ami ku tronku pobu na kadera, ku mô pa N trabadja, ku bóka pa N pâpia, ku kadera pa N kóka, ku bariga pa N kume karni, ku bóka pa N nheme karni. Modi ki N ta da más ómi? É pa intxi-m di ramedi, ba fase promésa própi. Gósi ki N lenbra, ó diau! Nhos bai si ka nhos kanba di N tu nhos ratxa-l kadera. Si Deus ka ten, N ta kridita mê. Má komu Deus ten, N ta kridita ma nhos ka ta konsigi. Dja ten seti mês nha trasa pa N ka intesa. Mosinhu, si nhos krê sabe verdadi, ken ki sta na insin ki krê da kuzê kadiabu, má pa ka faze skóla, pa nho pensa si N ta intesa ô ka N ta intesa. Má nau, má omi fla ma di krê dja ten sais mês ki mi N ka ta intesa. Ka sta ningen li ki nda kuzê kadiabu pode fla ma N ta intesa. Nhos Deus, mui na fla, mosinhu, ten mensaji ki bu ta obi di algen ku ka ta pensa ô ka ta imajina. Imajinaba si N gostaba di kel algen di verdadi. Kuzê ki é kapaz di faseba ku mi? Kuzê ki bo é kapaz di fase ku un ser umanu? Mon sinhu, kel-li ka sô mi ki ta pasa-l. Kel-li é kuza di diandura ki N ta fla-m. Kel kuza li, má ami, kel kuza li N ka ta kre-l di mi. É txeu bon. Óbvio, bu sabe, na vida ten altus i baxu, má kel kuza li é dimás. Kel-li é dimás. Kes algen li, si ka, kel algen li, djugada fla afinal ta kanba na el. Fáru final ta kanba nel final si kanba di inveja final ta matal si Deus ten final ta matal algen ta ba kasamento ta bai ta igreja nau abo é midjór omi ki di kila ta koban nau ami n ka ta koka ami sima ta da koka ya piote Kóka é perde nos kordera mos kes genti ki ta sta di ladu di N ta fla nhos pa nhos ta intende di kabesa karera kanba pa Tarrafal di Santiagu pa kes kau ka tudu ten algen dretu Ave Maria es es kre omi a forsa es vira se vida interu na papia na vida di algen na lamanta ke galebe na toma maridu di algen ku ses omi N tu kasa gosi go idadi dja ben go es kre ten maridu go bunitu go. Ba kumpra na simiteri diabu Ba kumpra obri plástika na mbresta Nho diskui ba mosi N ka ta koba tudu munjer nau Mi N ta koba modi mi N sta pamodi ki N ta koba Kel algen li Deus ta pidi Deus ta koreu mo na kabesa Ki bu ka ta risponden di simola Pamodi N ta pui ke kes kusa ke ku manda Pa bu midjor amiga Pa bu primas Pa bu primus Pa bu amigus. N ta pu tudu dja ben, N tene na txada mos, mi ta pidi-l sô pa nha tilifoni ka perde. Sô pa, nau, ka ta perde bo, N tene algen ki N da un xi di kusa pa guarda-m, dja sta guardadu. Kel-la N ta pui, má N ta pui na Youtube, ki kel-la ka ta sai más. Pamodi kel algen li, aki ta ben, N ta mostra-l. ma argen ka ta afronta argen argen ta ngana dios argen ta ngana si kabesa argen ta ngana propi si pesoa na npresta di merda xurika o dimoni a nelson abo é un omi mutu dretu ami ka dretu pakia mi ami nta basa kornu mi ka dretu no mi mi ami é bandidu mi é tudu kusa ka nha ami ka meste sai dretu nta fla di mi ka dretu nka dretu nka dretu nka dretu nka meste sai dretu pa ufika ota korda ku mi pa kasa korda pa ufika ota mosinhu. ta pape na kes ora ki ta papia ku mi ta txoman ki si n ka li pô-l na tilifoni é un géra da gaita é un géra da gaita ta ba pape ta ba fala ku algen ma mi ma si n ka ma si n ka fika ku el ma n ka ta fika ku ningen ma n ka ta ma mi n ka ta ma mi. Ma mi, ma mi dise-l, Gosi N ta sabe si Deus ten o ka ten. Nau, N ata, pa no e mesga, e mesga ki sta txiu i ta, ta bebe nau na boka, o ta kuspi. Ka sta un po ki sa ta ben. Mosinhu, no nu kuidadu, omis. Nhos ta pa nhos gosta di obu, nhos ta pa nhos gosta di kapiton, ma asi nhos ka para deta, nhos ka para subi riba sertu mudjer. Nhos ta fika na krus di kaminhu grandi. Ten kel mudjer ki ta ba briga ku bu mudjer la na kasa, ten kel mudjer ki ta konta mintira, ta pô algen na breu ku kel otu, ten kel mudjer di kasa korda, ten kel mudjer di interneti, ten kel mudjer na npresta, ten kel mudjer xurika, ten kel mudjer ki ta da kulpa na MD. Ta da kulpa na amiga, ta da kulpa na tudu Amigo, kumigo, ku mi, nhos, ku mi tudu mundu ta da konta I kaba N tene kusa guardadu Ki si un dia dja sta na lista Ki si un dia da un kazu Ki N kebra un pé O N da un topara O N kai da N dami Pa pui logu la, logu la Pa e sabeba mi ke diabu la Mi el, mi el, mi ke la E ka so un nau Amigo, nha fanadu ki Dios dan Rapasinhu nen ka grandi E kunpridinhu sigu, más o ménus, i. Dja es kre toma pa el Es kre toma Na ka sa korda go Na ve di wa igreja wa pidi nho Deus pa dau forsa pa dau koraji pa dau marido Ago e ta kasa e fotu te foi omi manda omi mandan ma me si trata mandan fotu Pamor di nho sa tuda gen sabe ma te ten un ke sa manda kusa Nhas pensa ma Deus ka temo si e sima ta maxi ta noti.

Ki bo paxénxa na mundu. Mas ami, ami di ke jetu li sen, nhos ka pode kume nada faze kume ka ten. Pai ya tinha nhos ten más di dos anu ta kore, abo nle ya ten más di tres anu ka ta papia ku bo, ka ta liga-u, ka ta nada. Kuzê ku ata gósi bo dja nhos ome ka ta konsigi, ma ka ta konsigi. Kuzê, kuzê ki nhos tene di mi, ki nhos tene ton raiba asi, ki dja e fotu na kasa mete pa li, ti ki ome manda-m fotu si kile, si ka mi, fotu ki sta sen kamisa, ku kel uma petu sima xoxo, pamo ka tra-m fotu di fanadu u mostra-i. Mi sabi ma Deus ka. Mosinhu, na kes mundu li, si krê ten dôs ô três anu, ta ten mudjer ki bu ta ka ta sta ku el. Ami, monti mudjer, N ka krê más, N krê faze nha vida. Pamodi ten monti mudjer ki ka ten ténpu nen di dizinfeta se kabésa. Nhos ka sabe? Ki ka ten ténpu. Konpas. Ô irmon Zé Valiu, sabe non? Ami N ta fla-nu, N studu, mosinhu. Mudjer, si nhos krê ten un ómi di verdadi, nhos krê pa un ómi gosta di nhos, mosinhu, nhos dizenfeta nhos kabésa, nhos ruspeta nhos kabésa. Ka nhos ka nhos poi redi sosial frenti di monti kusa. Nhos da kes ómi karinhu, nhos da kel ómi amor. Ka nhos ba ku el, nhos ba ku el igreja, ka nhos ba ku el kasa xuxa. Nhos nu ka kria na kasa xuxa, nhos nu kria la di pikinoti, nhos bai katikeza, nhos ta bai misa. Na gosi, algen na ta misa na kasa mestri, algen algen ta bai igreja, aa dia dumingu N ta igreja. Má sábi el ta kasa justu. Anda intende? Mi ki da-m grasa di kes mensaji ki ben. Kes mensaji ki ben. Ami N sta ma un dia mi sta, mi mi sta panha asidenti gravi di kel maldadi ki es ta faze. Mi sibi ma Deus ta mostra-s pa es para. Má na óra ki es ta bai. An, i adja es sai el la ku bo di kel jetu. Má un dia es sai el la. Mon senhor dja sa ka nhos skese la ku zé badiu la kristal pa ba ku mi pa bia pa rabenta pa tudu kongresa kantor so famozu la di kel jetu ah mon senhor mon senhor ami n ta ngana pa kel algen respondeu nu ta pufende un bes ami n ta papia ami nunka ka panha kusa di algen nunka su da n ta toma ma tanbe nha obu dosi li tanbe e ka di grasa tanbe nau. Ki bu kre fanadu di oxi e ka di grasa ma kasametu kumesa ku mi no. Min ka na si na kasametu. Minha mai ku nha pai ki minta. Ke dinheru bu ta da mi nta kumpra karu? Por mizerikorda nhu Santa Amaro ta ta juda tudu fiju parida. Koitadu ki mi nta kansa txeu pa ta parisi fiju kansadu kati kati pa nda ku zeka diabu ti obu fola pa N ben Europa pa Diabu toma pa fla mi di se ma kila ma si ka da ma si ka fika ku mi ka ta munda ningen mas abo N ka ta oia kla ma N dja skesedu mundu tenpu abo un algen ku ta txoma ka ta rispondeu un algen ka ta ligau un algen dja blokiau pamodi e ka kre e ka kre nada stop a ku oia ma ka ta da e stop bu ta para nu ten ki ta sabi para omi ki flau N ka kre mas para. fase bu vida di ôs mosinhu si bu perde un kusa pa mo senpri é kada di bo abo dja bo dja bu nervu dja é pa kóre kóre pa ka sa kóre pa mo ka ta kóre ku kel otu é so ke é so ke koitadu di ki minta li nsin ki sta bandidu ke kumesa konsentra ki nhos krê da atrazu nhos pensa ma dios ka ten Go de viaji nha ta pera nhos Ami nha ta pabia ku Dios Gosi li nsin Nhu desa nhu dexai Pumeru pumeru kastigu nhu ta da-l Ake ta ka sa mesti para paroda karu fra Si paroda karu fra Pe panha un sustu Pe ka mori pamodi ta ti fiu pa da kumida Mas ami mamadu di meu é Deus. Mi n ka ten medu nhoma si. Ami dja n pari, dja n kida mininu, mininu dja da omi, dja n ten fidju ku vinti tal anu, dja n tene netu, nha nha nha mai sta kubida. Ami n ka ten medu nhos. Si nhos atxa ma kel fanadu li é di nhos, nhos bai undi ki nhos ta bai. Mudjer ka ten amor pa ses kabésa. Mudjer ka sta ku un omi, ma omi es tene, es tene monti omi ta tapa braku pa un. Ten monti mudjer ki ta da di ba, ta da di baria ki si ka munta, ki ta mori. Bu ka sabe, ta txora ki ta txoma algen pa ba traduzir, bo debe pasa teg fu fiadu na kadera. Ma nho ka ten mo si nho ntende kades, kades mensaji kelas n ka, mo si ten kumesa ku ta pui pa ma ve mai ta txora di un fidju bu ta papia ka ves ou ten otu ki ta papia ku bu mai, nau n kre txeu kel i kel la, mensaji ku ta manda as amigas, primas, kolegas ta manda mensaji, so mensaji di malgura, ki mi si n ka fika ku bo, mo, ma mi mo ta tran di mundu. ma mi ki di kela e kel mesmo algen ki nhos e grandi amigu inda fladu ma ten na txada mo sinhor nka ta papia na tudu mudjeris nka ta papia di kel mudjeris ki sa ta fase ma e ka so mi ki ami ten monti algen ki fla-m kel kusa li ten monti algen ki dja manda-m kusa ki ami nta pui Asi ami kada bes ke fase mas N ta torna rabenta ku ja ja na Luxemburgo nu tene kusa brutu ke N sa ta fase nho nho ba fase nkorda tanbe pa N ka fase ah ja sta ma na kila ka ten nada pa mi nho fase nkorda tanbe pa N ka intesa mi na fase ka ka ta di li di li pa sete dia e ka ta muka mudjer ke ten dentu kasa. Juan ta blokiau gosi. Bu ta sen kes omi ki ta dadu ramera di mestri ki ia ben ka san kabesa. Terminou ka ta, ami ke mensagem tu ela nsin, ta fla. Não, mo gosi di nsin. Mo mi tem que tem que estar Portugal. Que sábado ali para fazer um corte bruto. So bo ba fase un kóla la Purtugal. Mosinhu, nho li, no nu bai nu ben gomas. Nho nu sta na brinkadera mas. Nho nu sta na brinkadera mas, mosinhu. Nho ka sai, nho ka sai me la ba mo. La e sta bazadu. Omi ta nganas, ta toma dinheru. Ana nu ta toma ku nos fanadu tanbe. Ma es ta toma ku nganas. Es ta pensa ma es tene, ma es tene omi. Ma ta anja omi. Algen na bu vida todu Bu da so pa di otu, bu ka au ka au ka da amor propi bu kabesa, gosi go ki beji da ben go, bu kre pega go di di bu kre pega i gosi bu kre pega bu kre pega omi bunitu dretu i pa po pa txupa ba kunpra na simiteri i mo si é omi pa sta ku mudjer i pa gosi o ka gosi o ka ta sta ku el e kuzê non e ka podi sta ku ningen e ka podi sta ku ningen kila ten ki ta fika ku mi ten ki ta fika ku mi e ten ki da nha dinheru. Ken ki luta ku bo? Nhos ta baza omi di dinheru sima xuxa, nhos ba nhos ba mata. Ta baza omi di dinheru, kel di kel-la, kel di kel-la, kel di kel-la, ku ropa, ku sapatu, ku kamisa, ku kel-li, ku kel-la, ta kuza kai ka ki, nhos acha kel-la ki é amor? Amor é amor é aki omi sta dintu ku bo pa-l amor ó, pa pa txupa-u korpu interu. Aku ta omi ta txiga na bo, nen beju ka ta da-u, ta txi atrau ku kaiela, labanta sai bai, buska bia ku sedu. Pô-m. Nha mei pan abri nhos odju. Nhos odju. Te kriansa ta pasa ta brinka ku mi. Ma diabus ku ta da obu ka ta brinka ku bo. Kre omi di tudu manera. Kre Zé ka diabu ke ki mi N ta ki pori. Nho ba mata kabesa nho kanba na infernu. Inda N sa ma ke mesmu ke na bo ke nho sta bai la. Deus ta mata nho na kaminhu. Nhos xuxu me ki ta mata nhos. Ô dimoni, se un algen djoga tudu ómi ki ki deta riba di el, el ten ki tra ku el pa kasa meste. Agora dja poi odju ku mi, di manera ki el ten modi bu fla, Ka ta da, ka ta da. Mas di kantu anu ka sa ta da, ka sa ta da, dja odja, dja oiá ultimus tenpu li, el ta parse un ta ama bo pa li, pa la, pa la, pa la, da la, na, na, kela é di meu. Di bo eu ka ta ota ku ti pregadu na kadiera. Mê ti ki la sta txeu dinheru. Nhas úniku ki el dja debe ten ki fika ma madu. Nau nau, ami gosi n'ka ten fika meste. N ten fika n'ta fika meste, n'ta fika meste. Mosinhu, nhos kuidadu ku txeu pitada p'e ka tudu pitada ki pitada mosinhu. Nhos kuidadu ku txeu Zekinha, e ka tudu ki e Zekinha. E so nomi ki tene. Nhos kuidadu ku txeu fanadu, nhos kuidadu ku txeu tonton. Nhos kuidadu nhos ta kai, nhos ta kai na armadilha, nhos ta mata kabesa. Pamodi ami, ami. Nhos obi fladu, N sta ku kel algen la. Nho fla, É minti. Ami N sta ba kunpra gosi li na internet. N sta ba kunpra gosi li nha pilon di kapiton na internet. Ten kel gran ta kunpra, N ta pui na kasa. Mi N ka ten prubléma. Nho sta ba kasa korda nton nho ratxa kadera. Mo pa, mosinhu, nunka ka fase vídiu ki N xinti más péna pamodi ten, ten konbersu Ki avês bu ta krê manda bu família pa sabe kenha ki el ta faze kel-la. Kes mésmu algen ki ta pâpia ku bu família, ku bu mai, alvês ku algun família di bo, el ka, N ka ta fla-s sô di mi. Kes mensajen li N ta manda pa obidu vós di kel algen li. Bu konxe ki vós di kel algen li? El ta torna txoma-u. Txoma-l na tilifoni, odja-u ki é vós di kel algen li. Konbérsa ki un mai ta obi un algen ki ta fla, Tanhâ, na N krê bu fidju txeu, N ta pui na kaminhu, el é bon algen, el é. Satanás, inférnu na N présta, txurika di mérda! Na kasa meste ku fotu ku ku nha nomi ku nha tudu kusa pa maram pa pa kel obu li fika so di bo. E pa n rinkan pa da pa pa pu so dintu kadera. E kila ki pa n fasi. Satanás di merda! Mo si mo omi pa gosta di bo? E kel ki di omi nasi ku bo. E e bo sa ker nhos ta gosta kunpanheru, nhos ama kunpanheru, nhos rispita kunpanheru. E ka nhos ba nhos ba igreja? Nhos ba igreja? ku santu di nto karu ku keli di nto karu ku keli di nto karu e so kamba ku bo di nto kuartu ami dja n pega makaku be e por isu ku ten monti omi ka ta mama nhos kadiera e di mi n ta blokiau gosi di mi si n ta mostrau fia da mai n ta blokiau da un komentariu la n pupa lixu gosi li. N ta mostra-u si si N ata pâpia di bu vida, si N ata txeu si txeu moli. Da un komentáriu di brinkadera, N blokiou gósi-l? Ô di modi? Gósi algen ta fase-u monti mérda pa bu ka fla? El sta un monti xuxu li. El sta un monti xuxu li. Sta un monti di modi. Mi N ta trabadja di sedu pa noti. Dja sta, dja sta, dja sta oitu óra pa N sta na trabadju. É pa N trabadja, pa N trabadja na. Nhos é un, sta un data di diabus. Irmãos, modi bu precisa sta na pâpia um conversa tem um custa, mocinha? Tem um custa que ta ouve de bus amigas ou de bu irmão ou de bu família que ta dau cabaco. Que bu ta crê, bu ta aguenta com ele dentro da cabeça você. Vai entende? Tem um custa dau cabaco, mocinha, então eu um conversa de um alguém que ta fala, me tanto me ta gosta de bo, me tanto me ta fazer um homem, me tanto me ta ajudau, bu tem um olho, um alguém ta, ta, Mosinhu gosta di se mensagem escrito bu ta obi mensagem ta bem mosinhu e si ku tudu algin a vez ta dodu ku tudu algin ta dodu fora cabeça ta oia ta fla nao kela é el se ka fla ku mi ka fla ku ninguin n ta preferi pé mori n ta mante pui ka ta interesa mas e sabe ka gosta da koba ma n ta pui ka ta na un tem ki conversa la ku ta oia ki ta magoa mosinhu so ki nos un monti omi ta sali un mudjer ka ta intendi ka ta intendi kuse ku a ta papia kuse ku a ta passa pamos tem un monti ke es é mema merda. Ki un monti ki e fasi ki ka konsigi ki ta briga ta fasi monti disparati gosi kel kusa la un kalker omi ta sabi ma mudjer ta fasi ora medi pa pa stragau bu vida pa pa pus e ta disgosta di bo ami e omi ku ta mudjer ja omi mudjer ta fla ma e ta fasi mi e fla niason mi ma jo largan. Manda mensagem nessa bu ka ta vem pa casa N ta bu ka ta monta nun mulher mas Ya tem mas de dois anos mi sa tra kobu si machuxo Kada vez ke fasi N sa ta kumi N ka ta kaba obu ta fika feru feru Nhos toma cuidado ku comenta nhas kusa pa mulher mi N ka ta txuma ninguem ba mi N ka yo N ka limia nomi di ninguem. Ami N koba, ma N ka koba ningen, ami N koba mi mesmu. Ami N koba kel algin ki fase-m, ma N ka faita na si mai. N ka faita, N fase ki kusa ki e fla-m ki N ten prova. Si nhos, nhos munti kabuverdianu, mi N ta koba algin na si ratxa kadera, na si obu, na si tonton, na si faranan, ke ki bu ten? Ma N ka ta faita ruspetu na bu mai, N ka ta faita ruspetu na bu fidju, N ka ta faita ruspetu na kel algin ki ka ten nada ver. Mi N ta fla kel algin ki ta fase, sta un munti ki sta li, ki ses vida e kel la ta sta dintu da ropa, ka ten tenpu di ba feria. ka ten tenpu bu ta ses kasa ta ten bon kasa di meri ta sta na bon kasa di kambra ta sta na bon kau ka ta pa renda ma nada ka ten pamodi so dinheru ta kori pali kori pala pa da dinheru pa sta ku omi ki ka ta amau pa sta ku omi ki ka ta dau ruspetu pa sta ku omi so pa fla ma bo ti omi nhos toma burgonha na kara nhos ter un algen di verdadi nhos ruspeta nhos kabesa. Pamodi omi é un kusa ku ta atxi kualker skina, mudjer é un kusa ku ta atxi kualker skina bu ta atxa. Amor é ka kusa ku ta atxa na txon, amor é ta nase dintu di nos. Si algen ka ten amor pa bo, kuse ku ta ba fasil kel merda la? Pakê? Kuse ki bo bu ta ganha ku isu? Kuse ki bo bu ta ganha ku kel la? Patron di casa, ave maria, cabeça ta dui, moço, cabeça ta dui. Entende? Alguém que chama Angoi pat, patrão próprio. Amor. Amor tá cai de céu. Então, amor cai riba de mim, amor. De verdade, que tá casa minha casa mesmo. Amor com, com pitada de hoje. Um monte de dinheiro também. Vamos trabalhar, casa sabe. Já cai. É para que eu vá busca também. Amor sta la kasa mamadu Kaverdianu ses amor gosi é so na kasa mes ke ta buska Ninguen bu ta oi alguen ku sabi tudu para sertu Ka ta da pamodi Pamo no nu ka ten segredu Gosi tudu ku sa pamodi ki redi sosial Dios puben mundu pa ben diskubri munti odimoni riba mundu Un munti satanas Nu sabi pamodi. Gosi, tudu algen ten se midjór amigu. Mi, ami, un algen, enta fla, N gosi, ami N ka, ami N ka ten midjór amigu, N ten kusa ki N ka ta konta ningen. Má ten algen ki tudu kusa el ta konta. Mau, kel algen li konta kusa ti dimás. El konta kusa, el prujudika algen ki ka ten nada aver ku el. El prujudika algen ki nen ka konxe, sô pamodi el ta kumenta nhas kuza. El pruju, prujudika, prujudika algen ki ta pô-m korson na nhas kuza, ki nen ka ten aver. El prujudika munti mudjer di puta ki, ki el. Mosinha, avês prova ta ben Avês, aki Dios kansa Avês ta dimora Verdadi ta dimora ku ben Mosinha, aki ta ben Ta ben di manera Mosinha, N ta fla-m kusa Mi N ten la ami prova N ta fla-m kusa ki N ta txora Ma kel-li kantu N obi kes kes Kel mensaji di vôl li N pensa ma na nha mai Ma N fla-m ka ta afronta koitadu ku si ma N pensa ma na nha fi N fla-m kel-li é nha putaria N pega nha tonton N ba la kasa di banhu N tra-l N da-l xis bafatada. N fla di gosi pa frenti, so un pobu kaba faxi pa ntra, pamodi ke kusa di dura ku ta da ku alia aa ta da furta pa kila kaba ngata larga seka di bebida a ku bebi bu ta tranka mudje boka pa tudu ku ban ku la di era bu ta fla diabu si kuatu mudje ta pensa ma amor sta la so ke bebida ke ta trabadja. Bo ta intende? É pur isu ki munta algen ka sabe. Gósi mi N larga. Mi gósi di bira, N ta bai na kasa, N ka ta bai na rua. N ka ta sabe más. Pa N sabe si nhos ta pira. I kaba ku nha pai fla, Aki N fase kóla, kasa kóla, torna fla amiga. Aki ku straga ku amiga. Ku straga ku amiga. Xangau ta fla, Amiga, kel amiga ka sta li. Ten un monti di mudjeris, ómi ta bai ta txiga. Subida des bu rostu pa la Pamodi es teni un munti ramedi ki es ta pui na kadera Un munti ramedi Ben kustuma atxa kabesa di Zaka Dzeka Diabu Ku un munti kuza sima Nau ku ta fla kel-li kuzê Nau ku agu Nhos oi, fla-m N ta konta Kel-li é otu Ku agu Ku munti kuza Moda kuza di algudon ô ku segu Ku munti karosinhu karosinhu Txi N ta laba Nos, nos omi, nos boka. Mamai, mamai kela ki, ki kela nge tende li. A minha boka na pitara nga ta pui mas. Minha boka na pitara nga ta pui mas. Su assim more, ka pui modi. Ta laba, ta kume, ta se ku, ku, ku monti nhemi, nhemi, ku otu kusa, ku, ku na kadera, ku kila. Na puta ki pariu, pa, nho Santa Amaro, nho é pai, nho é poderoso, nho puda atrufiu pa rira. Memu kel algen li purdua-l, pa e toma ton, pa e laka seka di kes tolisa li, pamodi amor ka sta na kasa mestri. Mo si ka si mestri ta ten, si amor na kasa mestri ten verdadi ku ta pega me, a diabu, pora! Nton Fernando li ta voitá pa Guiminta. O diabu! Para N blokiau propi. Abo N ta blokiau gosi, pamodi abo, abo é un di kel lixu ki N ta tra-u li gosi. Mi N ka txoma-u li gosi pa ladra li N tura atxa karera. Kel-li é kes tipu di ómi ki N fasidu kórda tanbê. Kel-li é kes tipu di ómi ki sta, ki sta mésma kuza. Kel-li é kes tipu di ómi ki sta un lixu na mundu. N ta fla ma mi é linguaráriu, mi N konsigi faze. Mi, pa mi, N ta pâpia kel kuza ki N pasa-l. Sta un monti ki dja ta pasa-l, mi N ka txoma-l li. Pa mi, linguaráriu nton gósi ba linguada, li N duradja furu.

Mosinhu, ten, ten mudjer a vê bu ta sai, bu ta larga, bu ta disgosta di un mudjer través di un purkaria ku ta fase sinplimenti. Ami dja N pasal ki kusa li, di Cabo Verde, dja N pasal na na Purtugal, dja N pasal na na na Fransa más di três bes, ki kusa di kóre tras di tras di pital. Má é ke ke kusa tanbê, gósi pa frenti tanbê, nho sta bu ska dintu, nho ratxa kader, gósi nho ba mamaru ti nho mata kabésa, gósi nho ba bu ka bê obi obi un mamaru, bon kel-li é bem atros. Ami, ami úniku kusa ki N ta, N ta pidi Deus, N ta da asan, ta tudu dia, N ta da asan, N ta da ku agu benta na nha korpu, na nha ropa, pa libra-m di kes satanás ben sin pa mi. Nha kadiera é Deus ki da-m. Algen ka pode sta ku algen ki ta gosta pamodi N ten ki sta fika ku bo pamodi abo é midjór. Tudu kel ténpu ku nase bu ka atxa ómi, é gósi ku ta atxa ómi bunitu ba sofri kel-li. Ba kunpra na simitéri, ba kunpra na loja. Pô, algen dja ta pega, algen dja ta levanta.

São muitos alguém que, que é puroso para um cão. O outro fala, até final tá camba nele. Até final você tá camba nele. Tem outro mulher que é que final camba nele, se cata acha ovo, tá judo. Tá com final, com final que fica com o outro, final tá morre de capuri. Final tem tempo bem, sabe não?

Dja N obi di kel-li, dja N obi. Ki di vinhu la ka obi di N obi. Algen grandi propi. I kel algen di fla-me, Pega-me, pega-me, ma e ka pega-no. Senpri e ta, senpri e tinha omi. Pamodi algen, amor e un kusa ki Deus ki ta da-nu, ta da si dentru di nos. E ka, e ka, e ka, pa bai pa fasi, pa po karni podri, pa da omi, pa omi fla-me. Pô, alguém tá afronta próprio. Não, paciência. Pra mim, dá pirinho desse pra abençoar tudo alguém, pra pudra tudo alguém, pra, pra abençoar, pra, pra morrer mundo que sai, moço. A nós gosta de si, nós, nós dinheiro não catra nos filhos, mas nós dinheiro não atra, não atra, não atra mamadu. Como esse, esse tem, esse tem.

Mi na Fernando ku ki mi n ta yera la, ya ten más di más di kuatu anu. Nhos sta ma vida, mundu, gosi di sin ka sta di verdadi. Gosi nin amor di tempu antigu ka ta fila, e pur isu ki gentis gosi tudu ta kori pa kasa kota.

Nho ba fazi koda pa pa nda nho nho nho obu. A ki nho sta oia omi ta ba nhos un poka ta intesa mas ta fika ta ta busa nhos gera. Nho sta oia kuse modi. Nho dixaba ka ndesa nho. Ala sta un mos ki entra li nsin ki txoma Nilo opi li nsin. Ai ta e un korde un korderu ki sta li. E ta ben fla e fazi koda ki e nen groa e ka ta paga mas. Dadu groa opi trazen e nbaxi e bibe el moku. Tambi a ki nho sta fazedu koda ki nho sta.

Ba sabi di bu fidju, dexa di maldadi, dexa di di kre toma omi di algen ki ka di bo, fasi bu vida, dexa algen en pas. Pamodi omi pa sta ku bo e pega osa di bo. Omi nhos kre obriga algen sta ku nhos, algen a omi ka ta fika ku nhos, bu ta fla no mu ten ki ta mata kel omi, mu ten, nhos para, nhos da stop, nhos pensa na Dios. É pur isu ki nada ki nu ta ten na mundu nunka ka ta ser filís. Nunka, nhos sénpri nhos ta anda sénpri ku lágua na odju. Sénpri ta oja monti algen ta pensa ma ten un monti padueru, kel-li, kel-la, kel-li, kel-la, kel-li, kel-la. Má bu dívida pa tudu kantu ta fika ta da kel kuipa, kel-li, kel-la, kel-li, kel-la. Abo, abo, Korderu, abo ka ten ku ka faze-m korda pa N bebe? Mi N larga bebe, N bai poi krê fazê N korda pa N bebe Tanbê N dre ku Mamadu Ke fika ta bebe, ke bebe mija na kaisa Mos N ta pidi pas pa tudu algen mos Mudjer si nhos gosta di un omi, nhos da-i karinhu ku amor Nhos mostra-l kel kusa ki nhos na sikola Kes kusa ki Deus da nhos Ka nhos bai na kes kusa ki ta pui nhos Manhan nhos ta fika na prubléma Otaria, Oxi bu ta fase un kusa Manhan bu ta pensa ma, ma, ma, ma tra sertu Ka tra sertu nau mos Ka nada ka tra sertu Si Deus ka tene un algen pa bo, el ka di bo mos Si algen é di bo.

Kada algen pa kume, ta fase lameri pa di ke jetu ba pa kas. Ratxi. Mozinho, usa li. Kada ora nga ta lembra di, nga ta lembra di mensagem, mozinho. Mensagem ki pila ngo, e kel go ki ngobi di vos. Pa ma nga kredita na mensagem di, pa mi munta ken ta manda mensagem ki besta di kuta ku marido, kel kila, kel kila, kel kila, asin. Ma mensagem ki ngobi di vos, ki ngobi si vos e ta papia, ki lima nha nomi, ki lima nha nomi, ki nu papiaba dia atras, e so gosi ki esse, ki gera da. Txeu ora é bom pudi un monti amigas, amigas, famílias pa briga pa nu diskubri verdadi. Kantu ki mo, nka ki mutu mo sta mandan di anti manxi mandan. Kantu ki mandan audi ki n obi vos ma nha biroti ku nha fotu sta na mamadu ma n ten ki sta ku el a forsa pamodi nha biroti di sel. Mamadu é Diós. N lagó mágua. N sai. N larga o sai mi só pamodi N atxa é un algen ki ka pensaba ten koraji. Mi é fase promésa ku karneru. Ma mi ma N ten ki fika di sel. Koitadu nha fanadinhu. Koitadu nha obinhu. Koitadu nha kurba fraku. Koitadu nha bandidés. Kuzê ki N fase nhos ki mi é ka nhos ki pari-m? Ami N ten ki da nhos nha obra forsa pamodi nho ki ta manda. N ta lembra poku poku. Kela odi li N ta ben pui na kochipo. Pa nhos temos. N ten pui na, na música. N ten pui na música. Ami N ka ten medo, mosi. N ten pui na música. Si bu kre maridu, bu kre ba mamadu Amor ta nasi dentu di nos N ta lonta purke nomi di bo Na un ma kili ma si ka fika ku el ka fika ku ma ningen Ma si ka fika ku mi inda é papia N ta ta da kui pa kel otu ki ki nen ka sabi di kuse ki si pasa Ma kel otu sa tra ramedi na na kumida kili kila kili kila kili kila kila Era i ke ta fasiba.

Pa libra-m di txeu kapiton Pamodi ka sta kapiton gosi Sta mamadu Nhos na ta kume xuxu Nhos fika dretu Nhos ba na nha kanal Verdadi pa fla nha vida ta Mozinhu, kel vídiu di manhan Di ki N fase kel dia Kel txuba ki N fase Ta sai manhan. na youtube na verdade pa fla kenha ki ka oia pa oia nho bai na nha canal verdade pa fla nho subscreve nho sta oia tudo nha video pa nha video sima sta di 5 minutos ta sai ta bai diretamente pa youtube ta bai pa youtube como ta tene video tudo tudo dia ta entra um video hoje entra um manhã ta entra aquele outro outra manhã ta entra aquele aquele ou depois de outra manhã mas aquele ta entra antes de sábado manhã e quinta e ta entra sexta feira nho bai nho subscreve Nhon da kel like, nhon bai se nhon kre kumpra kamisa di kel jeito, nhon kumpra kopu e o pitara tanbe di kel jeito, obu di kel jeito, tudu tudu sta la. Verdade pa fla, gigiri nhos fika dretu, di olhu na pas, tilifoni ta seka, na ten pai. Mosinho, mesmo ki ben noticia triste, mi kre ka triste pamodi mosinho, si si si Deus ka existe, nta kriditaba me, komu Deus existe, ami o minha obu ki parenha ki mi nta ku Fernande, si tudu algen ki sta na mundu

Tra li nha fanadu ta korta Pamodi so ki kel li e fika na diskansa Osi nha ta puji nha ta larga di bebida Nha ta larga seka di kóla di mudjeris Nha ta da stopi Nha ta da stopi Monti ka ben gosi Mamba mamadu ya pia Mozinhu. Mosin, si da un kaza ku mi ki nda un topara, nho ba diretu di kel algen li, kel algen li ka grandi, nho ba diretu di el, pamodi avês bóka di algen, so pamodi nda kobu sabi ku ta ku ta ben fronta-m? Kuzê ki N fase na mundu ki bu ta pâpia, bu ta manda algen mensaji di vos, bu ta manda nha fotu ki eu manda omi, dja dja dja fla di tudu manera. Ma mi mantemu, pamodi ki bu ta papia kes kusa sima bu ta papia ku mi na vos? Mo sin, é ka tudu ki nu ta obi ki é pa nu kridita. É ka tudu kel kusa ki algen ta fla, ta fla na obidu ki nu ta kridita. Mo sin, alvês kel-la é un dimóni ki el ta fla, má déntu di korason é xuxu ki sta la. Diabu ta fla, Modi ki mi? El fla, Nelson, ami, sen bo, N ta móre. Abo, otu dja fla-m ma tê Mi gosta di mante ki si fidju. Ago na kel kontráriu ki un, por si ki nhos si ka na obi ku tudu kusa. O nha mai, nhos oia li, ku gana da algen flor. Nhos oia, nhos oia un kusa li. Na verdadi, da omi flor, es ta ba ku el kasa mamadu. Paxénxa na mundu. Ta kon fla-m, obi na obidu, N gosta di bo más di ki nha fidju. El fla kel-li, el fla, Nha kel-li, nha fidju, N gosta di bo, ómi di nha vida. Ami N ta mata kabésa pa bo. Afinal, kau nau, el krê mata nha tezon, krê mata nha zeka. Son txeka N ta punheta, gosi mo nha kusta mo. Son txiga, si ka labanta, N ta fla na Facebook, mi son ka intesa un dia N fla na Facebook, mo si nha kusta é pia. N ta fla tudu ken ki gosta di mi, nu ta pia kel algen, nu ta da kó nha txon, nu ta pila ku po.